Ġifieri ta' sittax-il sena bubum bum diġà rrid niffirma kuljum. Lokalità differenti, meta ta' sittax-il sena ma jkollokx korozza. Qiegħed naqa' bro, qiegħed naqa'. All right.
Dak iż-żmien ta' sittax-il sena tefgħuni niffirma jiġifieri seba' darbiet kuljum. Dak iż-żmien inti korozza ma jkollokx jiġifieri diġà hija diffiċli biex tmur kuljum tiffirma minn Santa Luċija għal Ħal Luqa sakemm ma timxiex kuljum. U tefgħuni bil-ħin. Fejn kont sor il-lokalita' għax qed nara l-bone imiss wiċċu. Għalfejn qed tmiss wiċċek? X'ġara? Issa nurik.
Iftaħ qalbek miegħi.
Issa nurik. Turini wara? All right, skużani. Mela. Ma ġara xejn. Il-lokalita' fejn kien?
L-impatt viżiv tal. L-impatt viżiv ta'? Ħa nibgħatlek. All right, ħa tella' li hawn fuq. Mela, wara li ħriġt mill-ħabs kellek tiffirma kuljum. Kuljum.
biex ikunu jafu bażikament li ma ħrabx mill-pajjiż, fejn qiegħed, kollok xi kwalità ta' dixxiplina. Issa, il-qel mara tiegħi tibgħat il ġismu. Fl-imlokalità kont tifferma skużani? Mela jien kont nifferma ħalluqa dak iż-żmien, ħalluqa. Ħalluqa.
Minn Santa Luċija rrid nitla' ħalluqa. sewwa. B'konsegwenza li kont insib l-għassa magħluqa, jiġifieri ommi bil-Malti kienet tagħmel l-aħjar li tista' biex twassalni, kienet titlaq mix-xogħol għax ommi kienet taħdem kważi tlettax, erbatax-il siegħa. Minn Santa Luċija sa Ħal Luqa. Eħe. Ġieli kienet twaslek ommok u ġieli kont tmur b'tal-linja? Tal-linja ma kienx tidħol. Biex dak iż-żmien. Kif ma kienx tidħol?
Biex Tidħol għal Ħal Luqa rrid titla' l-Belt. Taqbad ta' linja mill-Belt biex tidħol Ħal Luqa. Qed tifhimni u mbagħad terġa' l-istess ħaġa. Ġieli Imxejta, jiġifieri ħatta li qbadt u mort Imxejta. Kemm kienet toħodlok il-mixja? Għandek 20 minuta 'l hemm, 20 minuta lura.
Mhux gravi? Mhux gravi imma. Kellek xogħol dak iż-żmien?
Mela dak iż-żmien jiena kont naħdem Buġibba, Bħala kitchen hand, jiġifieri, kont naħdem naħsel naqa' tazzi, naħsel naqa' platti, jiġifieri kelli xogħol dak iż-żmien. Jiġifieri, mela,
la la, jiġifieri għax inti kont toqgħod Santa Luċija. Ejja. Tmur b'ġibbha għax-xogħol. Ejja.
Kuljum kont taħdem five day week. Part-time.
Part-time.
Tliet darbit fil-ġimgħa. Tliet darbit fil-ġimgħa.
All right. Filgħaxija filgħodu. Ma kienx ikollna ġieli għamil ġurnata sieħa hemmhekk, fimt. Allura mbagħad dik il-ġurnata kif tmur tiffirma? Ma tistax, mhux ma tistax, bil-Malti trid jew tiftaħ qalbek tgħid isma' jien għandi problema rrid nitla' niffirma. Fimt? Eżempju, għamilt żmien naħdem ġo restorant ieħor meta ovvjament avvanzajt fl-età. Kont naħdem ġo restorant ieħor u ġieli kelli ngħid lill-imgħallem għadtlu isma' għadtlu jien għandi dil-problema u ġieli tlaqna minn idejna biex wassalni hu waqt il-ħin tax-xogħol jiġifieri imma di ma kienx seta' jagħmilha kull darba qed tifhem jiġifieri inti tipprova l-aħjar li tista' biex iżżomm il-konsistenta il-konsistenti mal-iffirmar tiegħek. Sewwa. Fhimt? Imma inti ssib problemi ta' ħajja ta' kuljum bħal ħaddieħor. Da mhux jien l-ewwel bniedem li kelli shift mit-tmienja sa tmienja ta' tnax-il siegħa. Issa jiena rrid niffirma bejn is-sebgħa ta' filgħodu u t-tmienja ta' filgħaxija. Qed tifhimni? Sewwa. Ġieli provajt immur qabel, nofs siegħa qabel eżempju s-sitta u nofs, biex nipprova ngħidilhom ismagħni, għandi bżonn niffirma għax jien għandi tnax-il siegħa xogħol u kienu jgħiduli ma nistgħux inħalluk tiffirma qabel is-sebgħa ta' filgħodu. Jiena kont naqbad jiġifieri tal-linja, nieqaf niffirma, nerġa' nistenna l-istess linja biex nitla' għax-xogħol meta kont inkun eżempju off stanari. Mhux fis-sens, mela, jiena nifhem li l-istat għandu bżonn ikollu dixxiplina fuq in-nies li qegħdin fuq bail. Ija. U naħseb li importanti Biex iżżomm tracking tagħhom. id-dixxiplina, trid iżżomm tracking u u jrid ikun hemm dat-tip ta' Xi limitazzjonijiet irid ikun hemm sewwa jekk jiena suppost qed inħares lejn dan il-persuna biex nkun ċert li mhux se jkun ta' periklu l-bqija tas-soċjetà importanti li jkolli xi kwalità ta' riedni fuqu. Il-problema li mbagħad tinbet meta ir-riedni jikkawżaw problema biex dak il-persuna jagħmel affarijiet li huma tajbin bħal li jkollu xogħol. Eżatt. Sewwa? Inti, inti ma tistax titfa' bniedem fuq bail u tillimitalu kull aspett ta' ħajtu. Għaliex? U qatt ma sibt Xi ħadd li daw it-termini ta' fiex ħin trid tiffirma, daw negozjabbli, tista' tinnegozjahom ma' xi ħadd, hemm xi ħadd li jista' jgħinek dwarhom? Mela jiena biex inbiddel il-ħin tal-iffirmar qatt ma applikajt, ħalli nkun onest miegħek. Però applikajt biex innaqqas l-iffirmar tiegħi. Jiġifieri jiena wara seba' snin iddeċidejt li enough's enough, tlift biżżejjed u applikajt jiġifieri biex naqa' għal darb titnaqqas u kont ġibtha tliet darbiet fil-ġimgħa. Min jiddeċiedi għal ħaġa bħal din? L-imħallef jew il-maġistrat. Jiġifieri inti titfa' rikors minn mal-avukat, l-avukat jitfa' l-affarijiet li inti tixtieq, fis-sens li jsiru mbagħad jara x'jista' il-qorti x'tista' ttik. Issa jiena f'dal-każ kont ġejt li niffirma tliet darbiet fil-ġimgħa, il-ħinijiet baqgħu l-istess u kont ġejt nhar it-Tnejn, nhar l-Erbgħa, sorry, nhar it-Tnejn, nhar l-Erbgħa u s-Sibt għandu jkun kif kienu jew nhar it-Tlieta, l-Ħamis u s-Sibt. Tlieta, Ħamis u s-Sibt, alright. Darba iva, darba le, bażla. Eżatt, u xorta waħda kont insib problemi għax da inti ma tistax lil tax-xogħol tgħidlu għandek full time ismani nhar it-Tlieta ddaħħalniex fis-sebgħa. Nhar il-Ħamis laqqas u nhar is-Sibt laqqas. Taf kif allura toħloq daqsxejn konfużjoni. Għandek idea ta' kif tista' tiġi solvuta din il-ħaġa? Ifhimni, jiena li jkun hemm bail naqbel. Jiġifieri konversazzjoni żgħira kellna fuq dil-biċċa tax-xogħol. Però ma naqbilx li bniedem ittieħ bail u tagħmel tillimitalhu ħajtu b'tali mod li hu ma jkunx jista' jagħmel avvanz soċjali. Fhimt? Mija fil-mija naqblu.
Da.
Trekking, trekking irid ikun hemm, però naħseb jiena hemm kif taqbad tajt, is-soluzzjonijiet huma differenti. Mhm. Fhimt inti probation ikollok, probation inti qiegħed tiġi mhm. ehm, vjut Jiġifieri tmur tagħmel is-siegħa tiegħek ġo uffiċċju titkellem ma' dak li jkun jekk ikollok problema ta' droga jagħmluhek it-testijiet tal-pipì biex jaraw jekk intix qiegħed fil-linja t-tajba, jekk inti m'intix dana. Però x'qed nipprova ngħid? Probation ma jkollokx persuna miegħek kuljum. Mhux hekk? Qed tifhimni, jiena nemmen li inti tinbidel għax inti tħoss li inti bħala eżempju jiena bħala Mason ridt li nagħmel din il-bidla għax ħassejt li jiena ħammur għall-aħjar. Naħseb bniedem għalkemm tipprova tillimitah xiġri. Mela jiena forsi kelli s-saħħa biex nipprova nara kif ħandur ma' din is-sitwazzjoni biex xorta waħda ntejjeb ħajti. Però mhux kulħadd Mason. Mhux hekk? Fhimt?
Da jaf ikun hawn nies li jaqbad u jgħidlek isma' xbin, jiena xbajt, id-dejjaq ta' Anna, fhimt, irrid naqbad u nżarma. Għax jekk qed insib xogħol qed insib problema fuq l-iffirmar. Jekk insib xogħol mhux fil-ħin tiegħi ma nistax naħdmu. Mela fuq il-problema qed naqblu.
Jiena ġust qed nistaqsi, peress li inti kont fiha l-problema, id-deal li għidt magħha first hand, Jekk għad kellek xi ideal xi soluzzjoni għax ħaġa bħalli. Mela, soluzzjoni, fimni, ħankun onest miegħek, jiena peress li għandi llum il-ġurnata daqsxejn impenjattiv u anke dak iż-żmien kont impenjattiv għax bqajt impenjattiv biex nipprova nagħmel l-aħjar għalista għalija nnifsi. Qatt ma ħsibt x'soluzzjoni jista' jibbenefiċċja minnhom bniedem ieħor. Però kemm ilna nitkellmu fuq il-każ tiegħi u rajna każijiet oħra li telgħu jiġifieri f'wiċċ l-ilma u f'dana, tibda taħsib. Jiena nemmen li jrid ikun hemm soluzzjoni fuq din il-biċċa tax-xogħol tal-pleġġ. Il-bniedem ittih pleġġ, ittih limitazzjonijiet, però ittihx il-limitazzjonijiet li dan il-bniedem jisek tfajtu ġo kaxxa u vera ftit hemm iċ-chances li joħroġ minnha din il-kaxxa għax il-bniedem jaf imullek agħar milli jmullek għall-aħjar. Jiena naqbel, ma tistax taqbad tajdu mela oħroġ mill-ħabs issa naraw kif tmur inti xbin ta' ħalli naraw ħan it-testjaw għax jaf jekk inti qattil jaf satej wara tmur toqtol bniedem. Taf kif? Jiġifieri jiena naqbel fuq il-bail. Li ma naqbilx ukoll li ċertu nies ikollhom iħallsu ċertu flus. Issa inti jekk inti bniedem li inti m'għandekx omm u missier, kif dan ittieħ bail b'depożitu għal mod tal-kelma t'elfejn euro? Min m'għandux omm u missier u m'għandux familja laqas għandu ħamsin euro, aħseb wara kemm ħa jkollu elfejn euro. Qed tifhimni? Jiġifieri jien nemmen li s-sistema hemm x'jista' jitranġa, mhux qed ngħid li s-sistema kollha ħażina, però laqas qed ngħid li hija kollha tajba. Qed tifhimni? Jiena da, l-esperjenzi mhux Intellagħhom ġo moħħi, il-ħsibijiet mhux ġo moħħi qegħdin, jew inkella nifhimha b'tali ċertu mod, imma għax in-nies tkellmu miegħi, u ntqajt ma' nies li għandhom l-istess problema li għandi jien, problema ta' qorti. Li għandhom ix-xewqa li għandek inti li tavvanza soċjalment. Eżatt. Jiena, bħalma konna tkellimna ftit żgħira, jiena għamilt ħames snin biex irċevejt l-ID card tiegħi. Fhimt issa jiena kelli karta mant l-avukat li għandu jkolli ID card, kelli karta mant il-qorti u kelli karta mant l-ispettur. Kont immur l-arms norihom dawn il-karti u ma kinux ituni l-ID card għax kienu jgħiduli li li hemm confirmation oħra. Jiġifieri jiena għad għamilt ħames snin nistennieha, ħames snin, kelli tmintax-il sena, però ħames snin bla liċenzja, bla ktieb tax-xogħol. Kif tista' tavvanza? X'ħa tagħmel b'ħajtek? U da, jiġifieri qegħdin nitkellmu li dawn l-affarijiet għadhom isiru kif għadhom isiru kif naf għax jiena meta ħareġ il-każ tiegħi pubbliku, l-ewwel messaġġ li rċevejt kien ta' bniedem li għaddej minn l-istess problema ta' din l-ID card. Għalli jena nix insemmi.